Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor ta' Flusek. Għal ewwel parti tal-programm illum ħanamlu kuntatt virtwali ma' Sur Albert Frendo Chief Credit Officer tal-Bank of Valletta, fejn se nitkellmu miegħu dwar l-inizjattivi li qed jieħu l-bank sabiex jgħin lin-negozji u l-pubbliku inġenerali f'dawn iż-żminijiet straordinarji. Fit-tieni parti tal-programm imbagħad ser nitkellmu ma' Jesmond Mizzi, missieden regolari tagħna sabiex naraw x'ġara fis-swieq lokali u internazzjonali matul din il-ġimgħa. Albert, insellimlek u nilqgħek għall-programm. Albert, il-Bank of Valletta mill-ewwel ħabbar inizjattivi biex ikun ta' assistenza lin-negozji Maltin hekk kif faqgħet il-pandemija tal-Covid 19. L-ewwel li tħabbar kien il-fond ta' assistenza ta' għaxar miljun ewro. Fiex jikkonsisti dan il-fond?
Insellimlek u nsellem it-telespettaturi. Naturalment kif faqqgħet il-pandemija, aħna naturalment li għandna l-polz tas-suq, mal-ewwel irrealizzajna li hemm ġiex miżuri importanti li rridu jittieħdu biex tiġi salvagwardjata s-sitwazzjoni. U prattikament dawn huma li naturalment fejn jistgħu l-klijenti jissospendu jew jiddifferixxu l-pagamenti tagħhom, ħa tihom ċertu nifs Però mbagħad iktar importanti minn hekk li ninjettjaw il-working capital flows fl-ekonomija. L-ekonomija mingħajr likwidità ma taħdimx, speċjalment f'dal-perjodu fejn hemm nixfa ta' bejgħ, allura naturalment jekk il-business irid jibqa' ħaj u d-dħul prinċipali tiegħu naqas jew sparixxa, L-unika mezz li jissalvgwardjaw ruħhom huma b'żewġ mezzi, jiftħu l-kexxun tagħhom talment jaraw b'kannoġġ flus u naturalment iduru fuq il-bank u jaraw kif il-bank jista' jgħinhom. Allura minn dak il-ħin stess aħna għamilna fond, kellna iktar f'moħħna naturalment il-kumpaniji ż-żgħar l-iktar vulnerabbli, għax għall-kumpaniji kbar bqajna nservu klijenti on a case by case basis, però fejn jidħlu klijenti ż-żgħar biex nisimplifikaw il-ħajja u nżidu l-effiċjenza, Għamilna fond ta' għaxar miljuni for working capital facilities, proprju għall-working capital. Dan mhux żmien naturalment li klijenti qed javviċinawna għall-investimenti, dan huwa żmien fejn il-klijenti qed jivviċinawna to survive, biex naturalment jibqgħu għaddejjin. U allura naturalment għandhom il-pagi tal-ħaddiema, għandhom ċertu kredituri, u spejjeż oħra naturalment li jridu jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Dal-fond ta' għaxar miljuni għadna li għal kull klijent jista' jieħu sa massimu ta' nofs miljun u fuq jissellef fuq tliet snin b'moratorium ta' sitt xhur għax naturalment l-estimi tal-lum li jistgħu jinbidlu għal wara sitt xhur jekk Alla jrid forsi nerġgħu niġu għan-normalità u naturalment jibdew iħallsu dak li jkunu sellfu wara fuq medda ta' tliet snin. Nixtieq ngħid però li tant kellna domanda kbira, kif naturalment stennejna, li wara l-ewwel ġimgħa mhux talli użajna l-ewwel fond ta' għaxar miljuni però kellna niftħu t-tieni fond ta' għaxar miljuni oħra u fil-fatt ħabbarna fi press release il-bieraħ li ħadna kollox kellna hawn tnax-il miljun li naturalment aħna kkummittajna u dak in-numru baqa' jitla' u llum jiġifieri naturalment iċ-ċifra kompliet kompliet togħla iktar minn hekk. Kif nerġa' ngħid, dan huwa l-bidu. Ħa nikkommettu ruħna għal iktar fondi biex ngħinu l-ekonomiji u l-bdiewa. Albert, biex nibdew nitkellmu fuq in-negozji, il-Bank kif qed jassisti lin-negozji? Eħe, kif qed ngħid, naturalment il-negozji bħalissa hemm ħafna inċertezza u hemm ħafna nkwiet u naturalment jiġifieri għandek meta għandek dil-marda għaddejja, naturalment għandek is-saħħa tan-nies u l-att umanitarju, però ta' mbagħad għandek is-saħħa tal-business u li aħna naraw li l-business jisservajvja tal-perjodu. Issa naturalment hija realtà li minn il-business li kellu ċertu ċertu fundamentals, ċertu saħħa għandu iktar probabilità li joħroġ minnha, business li kellu ġar-problemi naturalment ħa jsib iż-żminijiet iktar diffiċli. Però nerġa' ngħid l-obbligu tagħna huwa li ngħinu. L-iktar mod li qed ngħinu huwa naturalment huwa b'mod li li b'mod prattiku, jiġifieri li aħna r-relationship managers tagħna qegħdin hemm biex jisimgħu u jgħinu. Jekk huwa trade finance tagħna llum qegħdin miftuħin mis-sebgħa ta' filgħodu sa tmienja ta' flaxija, naturalment għax il-kummerċ irid jibqa' għaddej u u anke jekk ma niltaqgħux man-nies b'mod li qed niltaqgħu wkoll, però llum qed ukoll nużaw naturalment il-media l-oħra biex naħdu ħsieb il-lista. Barra minn hekk, naturalment min qed javviċinana qed naraw il-bżonnijiet tiegħu u ntuh moratorium naturalment meta dak speċjalment dak l-iktar industriji li huma milquta direttament jew indirettament li tista' tvarja minn sitt xhur skont il-bżonnijiet naturalment tal-klijent u kif għedt ukoll qed ninġettjaw Working Capital Facilities. Flus naturalment biex naraw li f'medda ta' tliet xhur għal sitt xhur il-kumpanija tkun tista' titqbad bih. Biex nagħmlu dawn iqaf hawn, naturalment qed nitolbu ġiex affarijiet bażiċi. Waħda huwa li testma bejn u ieħor kemm ħa tkun id-daqqa biex inti ta' sitt xhur taqbad għaddej, u l-oħra naturalment irridu naraw li jekk ħarsna lejn il-passat għax il-futur huwa diffiċli biex tgħodd tagħmel ħafna projections, mela mill-passat x'stabbiltà għandek biex tħallas biex inti naturalment illibsuk il-libsa li tixraqlek. Appell żgħir naturalment lill-business people huwa li dawn aħna l-verità hija li qed niffinanzjaw it-telf. Dawn huma żmien ta' telf qed niffinanzjaw it-telf. Allura hu fl-interess tagħhom li s-self jiġi t-tieni parti. L-ewwel parti huwa kemm jista' jkun jaqtgħu l-uġigħ, jiġifieri jagħmlu eġerċizzju dixxiplinat ħafna u aggressiv kif dak sitt xhur naturalment l-ispiża tkun kemm jista' jkun inqas filwaqt li naturalment jissalvgwardjaw l-impjiegi tan-nies tagħhom. U naturalment magħha mbagħad jaraw x'finanzjarment hemm bżonn li dak naturalment mbagħad ikun irid jiġi mħallas fi żminijiet aħjar. Ġifieri ma' dawn in-negozji li qed insemmu, is-self-employed qed jiġu assistiti wkoll, Albert? Bla dubju.
Aħna ngħidlek, l-iktar naturalment li għandna għal qalbna, ma ngħidhiex bħala cliché, huma dawk il-klijenti, il-klijenti ż-żgħar u s-self-employed. Għaliex? Għax dawn naturalment huma l-iktar vulnerabbli għaċ-ċaqliq tas-suq. Dejjem, speċjalment bħal daż-żminijiet, Allura naturalment għandna l-business centres tagħna u għandna l-branch network tagħna li huma earmarked għal dat tip ta' nies fejn dawn mdorrijin jiġu jaqbdu jidħlu naturalment ikellmu l-manager, ikellmu r-relationship manager filwaqt li naturalment m'aħniex qegħdin nippromovu face to face meetings għall-ġid tal-klijenti u għall-ġid tal-istaff tagħna stess Però naturalment l-aċċess huwa kontinwu, huwa l-ħin kollu, diskussjonijiet qed isiru biex naturalment ngħinuhom. U ngħinuhom bl-istess kif spjegajt qabel billi nagħtu l-likwidità għax bħalissa l-iktar ħaġa, l-ingredjent essenzjali biex ngħaddu minnu dan huwa naturalment hija l-likwidità. Issa, daw, il-Bank ħabbar ukoll assistenza lil individwi li għandhom bżonn. Fiex tikkonsisti din l-għajnuna?
Kif aħna xi ħaġa li tinduna f'dawn iċ-ċirkustanzi hija r-rabta bejn il-business u l-individwu u bejn settur u ieħor. Jiġifieri waħda milli qed nisimgħu wkoll imgħaxx das-settur mhux l-ieħor u għandek ċertu raġuni. Jekk jiena naħdem fit-taxi u kont fit-taxi l-airport, vera m'iniex direttament Fil-Pirq Hotel Business jien, ma naturalment, jiena dependenti totalment mit-turiżmu. Allura naturalment f'daqqa waħda kellna ħafna setturi qed jintlaqtu. Kemm tat-turisti, setturi tar-retail, skejjel, kull ma ssemmi naturalment għal xiex għax naqas id-disposable income. Meta naqas id-disposable income jaffettwalek kemm l-obbligi tiegħek kummerċjali U kemm l-obbligazji tiegħek personali. Ħafna min-nies naturalment huma sidien ta' djarhom jew qed isiru sidien ta' djarhom, allura naturalment għandhom commitments ta' home loans u xi personal loans. Hemm ukoll naturalment aħna qegħdin naturalment noffru moratorja, biex naturalment ngħinuhom jgħaddu minn dan iż-żmien. Appell wieħed però nixtieq nagħmel u nixtieq nuża dal-mezz biex nagħmel dal-appell. Naturalment, filwaqt li kulħadd javviċina għal għall-moratorium, speċjalment għall-home loans, mhu fl-interess ta' ħadd li jekk għadu għaddej bil-paga jieħu l-moratorium. L-importanti li bħala ekonomija il-flus jieqfgħu jiċċirkulaw għax jekk ma jiċċirkulawx il-flus immutu u barra minn hekk, l-iktar ħaġa importanti, li billi tipposponi d-dejn ma qed tagħmel l-ebda ġid la lilek u lanqas lill-familja tiegħek meta natalment għandek il-paga għada dieħla. Jekk il-paga naqsitlek jew sparixxietlek, Ovvjament ħa ngħinuk, però jekk il-paga għadha għaddejja normali, mhux kwestjoni li tippanikja, jekk ikollok problema għada, għada ħa ssibna biex ngħinuk. Però titlobx il-bank illum xi ħaġa li inti m'għandekx problema biha. Il-problemi ġa qegħdin hemm u sfortunatament għandna ħafna problemi, ma nikkreahomx aħna, jiġifieri ma nikkreahux problemi li m'hemmx. Jiġifieri fejn inti m'għandekx bżonn ta' moratorium, Tuni ħasra qed taħli l-ħin tiegħek. U bħalissa nibdew nuża l-kelma taħli l-ħin tagħna fis-sens li l-kelma bl-Ingliż we are overwhelmed, jiġifieri id-domanda għall-għajnuna hija kbira, jiġifieri ġast fuq affarijiet personali kellna 'l fuq minn elf klijent din l-aħħar ġimgħa li kkuntattjana għal servizzi miegħu oħra naturalment biex ngħinuh. Qed tgħin ukoll naturalment min ikollu bżonn credit card fuq il-credit card iktar għajnuna jew xi naqra overdraft żgħira. Naturalment kulħadd on a case by case basis li ma rridu noqogħdu attenti li aħna l-klijenti ngħinuhom mhux intuhom dejn li għada pitgħada ħa jkun problema għalihom. Allura dik hija l-obbligu tagħna u l-ikbar obbligu tagħna aħna li ma naqtgħux linja Imma naturalment nieħdu ħsieb il-klijenti tagħna u nlobbsuhom il-libsa li tiġihom illum u iktar importanti għada għax għada naturalment l-ekonomija ħa tieħu ċertu żmien biex tirpilja u meta tiġi biex tirpilja n-nies naturalment kapaċi jgħaddu minnha naturalment u biex jekk Alla jrid nerġgħu niġu fis-sitwazzjoni ta' qabel di l-fażjoni kerha naturalment li għaddejjin tal-pandemija. Albert, il-Gvern dal-aħħar ħabbar diversi miżuri. Dawn kif jikkumplimentaw dak li ħabbar il-Bank? Naturalment jikkumplimentaw ħafna. Naturalment il-miżuri tal-Gvern għandhom għan wieħed naturalment, biex jissalvagwardjaw l-impjieg. U dak l-oġġettiv huwa importanti ħafna għax kif tafu l-ekonomija tirpilja meta naturalment in-nies ikollhom flus f'idejhom, meta n-nies ikunu qed jaħdmu u meta jkollhom in-nies aspettattiva pożittiva għal għada. Allura jekk naturalment dan iż-żmien li ħanaddu mill-pandemija jirriżulta f'unemployment kbir, ħa ddum ħafna l-ekonomija biex tirkupra. Però kif tafu l-Gvern ma tax il-kumpens kollu, ġifieri naturalment ta parti mill-għajnuna lil ċerti setturi. Dik fejn qed fiha nnifisha titlob għajnuna supplementari addizzjonali mill-banek u naturalment mill-entrepreneurs innifishom. U hemmhekk fejn jidħlu l-banek, jiġifieri barra l-għajnuna tal-gvern, naturalment il-banek jidħlu biex jagħtu l-likwidità li hemm bżonn, addizzjonali ma' dik tal-gvern naturalment, biex il-kumpaniji kapaċi jħallsu l-kredituri u l-impjegati tagħhom. Dik hija parti minnha, tara meta l-aħħar xi ħaġa iktar importanti li ħa narawha nisperaw fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin huwa l-garanzija li ħareġ il-Gvern hawn 'il fuq minn 300 miljun ewro, s'issa qed ngħidu l-aħħar figuri li għandna 350 miljun, li naturalment ħa jtihom lil Malta Development Bank biex tħaddimhom U naturalment aħna il-banek kollha din id-darba mhux il-Bank of Valletta biss jista' jislifhom lill-entrepreneurs. L-entrepreneurs din id-darba mhux just SMEs imma mid-caps u naturalment ukoll il-large caps dawk li jimpjegaw ħafna nies. Jiġifieri meta tara dan kollu naħseb li ħa jkun hemm l-infrastruttura biex nistgħu ngħinu lill-investituri tagħna. Sta għalina bħala banek naturalment li aħna jekk ikun hemm kollox in place naturalment nagħtu l-finanzjament malajr kemm jista' jkun biex iktar ma l-flus they flow in the economy, jidħlu fl-ekonomija, iktar naturalment ikun hemm stabbilità u iktar ikun hemm inqas biża' ta' nies jitolbu l-jobs tagħhom u xi businesses li jintilfu. Huwa ħa jkun żmien diffiċli, jiġifieri m'hemmx M'hemmx ħolm fuq din is-sitwazzjoni, jiġifieri ħa jkunu żminijiet diffiċli. Però natalment bil-għaqal tal-businessmen, bil-għaqal tal-banek u natalment ukoll bl-għajnuna meħtieġa mill-Gvern, naħseb li bħala pajjiż għandna l-abbiltà li noħorġu minn dan iż-żminijiet ferm diffiċli. Grazzi Albert, ser nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti għar-riklami, ibqgħu magħna.